Без бүген май ясарга килдек. Киттек.
Халкыбызның эшләрен, борынгыдан килгән шөгыльләрен барлауны дәвам итәбез. Без бүген Яшел Үзән районының Олы Очасыр авылында кунакта. Каршыбызда авылның атаклы. Ак әбисе, уңган-булган хуҗабикә, гомере буе килен белән яшәгән хөрмәтле кайнана Гөлсинә апа Галләмова. Гөлсинә апа, сез бүген безгә нәрсә эшләп күрсәтәсез инде? Май ачлый белдердем. Май ачлыйсыз.
Менә бу май ачлау дигән сүзе яклары белән аерыла. Каядыр майны язалар, каядыр майны төшерәләр. Сезнең якта майны ачлыйлар.

Ни, нәрсә кирәк? Гөбе.
Гөбе, әйе, гөбе кирәк. Димәк, кыскача гына әйдәгез, эш барышын аңлатып китик. Гөбегә ни эшләтәбез? Гөбегә коймак салабыз инде. Сөт, сөт өчен. Коймак Гөлсинә апа, сезнең сыерларыгыз бармы? Бар, сыерыбыз бар үзебезнең.
Бисмилла рахман рахим. Монда ничә литр чамасы коймак? Икегә якын.
Гөлсин апа, хәзер бит инде гөбе ясамыйлар. Бу гөбе сезнең каян килде? Электән ясалган да аны шул теге осталар ясаганнан, дюка агачынан ясаланды аны шәйбер. Башкача ясап булмый аны. Ә хәзер ул осталар юк инде, элеккеге калган ниләр генә. Ә авылда, Ачасырда шушы гөбе ясаучы осталар бар иде инде. Булгандыр. Мин аларын белмим, булгандыр. Ә, ә, остал әбиләр, әниләр әйтәләр, е, бар дип. Гөбе белән май күптәннән язмыйлармы инде сезнең авылда? Хәзер күптәннән без сепаратлар чыкканнан бирле, хәзер бу әйберләр бездә кулланышта юк инде. Ә менә сез әле бала чакта майны шушылай ясыйлар идеме, язалар идеме? Шул ясыйлар иде.
Әбекәй.
Ау, кызым.
Безне дә өйрәтерсең әле? Өйрәтермен, кызым, өйрәтермен. Менә сөт чиләкләрдән сөт өчен җыябыз. Сөтнең өчен җыйганнан соң гөбегә солабыз. Аннары пешкәк белән ошлыйбыз, май ясыйбыз. Ә бекәя бу нәрсә? Пешкәк.
Онсын аның менә гөбе эченә керә. Менә болай иттереп. Кызык. Ә безнең бу әйберне беркайчан күргән юк. Шундыен да әле күрмисең аны. Мин ордым инде балалар. Кулларым толды, сез эшләп карагыз. Без әбиләргә шулай булды шадырыйк. О, ярар.
Мә, кызым, мә.
Ой, бигрәк җиңел икән. Нинди тамшылар чыгара ул?
Әкердә.
Чәчле икән.
Менә шул инде ул. Мин дә әйтеп карыйм. Мой була.
Менә шуңа хәзер мой була. Мин дә әйтеп карыйм әле. Ой, авыр, ничек бу җиңел булсын.
Авыр ул, авыр, кызым, авыр.

Менә нинди шушындый шарт-шут иткән тавышлар ишетелә инде монда, әйме? Димәк, безнең май була инде, очланып киләме? Койма куйра инде, куйра булса шул бит инде ул. Сезнең яклар бит инде ул гомер-гомергә, шәһәргә май, сөт сатканнар сезнең якта хатын-кызлар, әйме? Сез дә шулай йөрдегезме шәһәргә сөт сатырга? Йөрдем, кызым, күп йөрдем. Тормыш бит ул, акча кирәк булган, йөрдегем.
Сез Яшел Үзәнгә йөрдегезме, Казангамы?
Яшел Үзәнгә. Ә менә Паратки дип әйтәләр инде ул вакытта. Ничек әйтәләр иде?
Паратки дип әйтәләр, диндул дип әйтәләр, я кайсы булганнан да. Ул базарда сата идегезме сөтне? Юк, барактан баракка җөреп. Кавачишеда буладыр, күпчелек. Булгандыр инде бу.
Булганды кызым, хәзер алабыз майны. Ой, булган инде бу.

Ә кибетләрдә бит ул шакмак, шакмакта була. Шак...
Ничек итеп ясыйсың инде? Монда шакмакласаң монда да була. Ә мин менә шул ягына ясыйм инде. Тәлинкәгә куерлык иттереп кенә. Әбекәй, әйдә табыкны тотып торам. Тотып тор, кызым, тотып. Чүп китмәсен, моем. Менә. Менә мой әзер булды инде. Әбекәй, хәзер тәлинкә әп киләм. Алып килә, я кызым, алып кил. Менә, мый әзер булды.
Кызык, нинди йомшак.
Менә хәзер ашарга була анда майны.
Тәмледер. Менә балалар, бу хәзер безнең гөбедә аша майыбыз әзер булды. Менә бу отлар май аталанда хәзер. Менә бу май ашарга җор инде каймактан булган майны. Гөлсин апа, нишләп бу шулай аппак?
Хәзер кыш көне май ак була. Тирем ашаган үлен вакытында яшел соргутлардан да ул яшел үлен ашаган. Кызыгыя.
Хәзер печәннәр коры бит инде алар. Әйе, әйе. Шуңа күрә коймак шикелле, сөт шикелле ак. Кызык имәни.
Әйе.
Беренче тапкыр гөбедә ашланган май кабып карыйбыз. Әйе, әйдәгез кабып карагыз әле.

Хуҗабикә, Фәния апа, Гөлсинә апа белән 38 ел бергә гомер итәләр, тату, матур итеп гомер итәләр. Шулай ук безнең Әлфинур апа Шихапова авылының Ачасыр авылының оста бикәсе. Әлфинур апа, сез әлеге гаилә турында нәрсә әйтә аласыз? Мин бу гаилә турында бар уңай фикерләремдә әйтә алам. Зрә генә мин сезне монда чакырмадым. Чөнки боларның авылыбызда иң күркәм, иң э, тату гаилә. 38 ел бергә яшәү, балалар үстерү, төрле хәлләрдән чыгу. Тавышланмыйча гына, матур гына, хәер булсының сабырлыгы монда сыналган инде. Гөлсин апа, татулыкның сыры нәрсәдә?
Сабыр булу да. Икебезгә дә сабыр булу да. Юл кую да. Бер-береңә юл куярга кирәк. Икең дә сөйләмә түгел. Берең сөйләгәндә, берең тик торырга кирәк. Менә безнең Хәчәй табынында бу процесска процесска инде бездә насыйп булдык гөбе белән май ашлауга. Менә гөбе белән май ашлы серләренә төшенеп беттек тә, кызларга бу май бик ошады әле. Әй, хәзер менә без дә авыз итеп карыйбыз.
Без дә авыз итеп карыйбыз. Әйе. Әлхәмдулиллаһи раббил галәмин.
Без бүген яңа сүзләр өйрәндек. Гөбе, пешкәк, атланмай.